Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmthum pahnih leh bung sawmthum leh pathum. Esava tawk turin Jakopa a inpuahchah. Tin, Jakopa chu a kal ta zel a, tin, Pathian vantirh koh ten an lo tawk a. Tin, Jakopa nanni chu a hmuh chuan, Heng hi Pathian pawl ho an ni, a ti a. Tichuan, chumi hmun hmingah chuan Mahanaim a vuah a. Tin, Jakopa chuan Seir rama Edom phûl lamah a u Esava hnênah chuan a hmaah zual ko teh kal tîr a, an hnênah, Ka lalpa Esava hnênah chuan heti hian in sawi tûr a ni, I chhiah hlawh Jakopa'n heti hian a ti a ni, Labana hnênah chuan ka mikhual a, tûn thlengin ka awm ta reng a, pawngpate, sabengtung leh beramte, Bawipa leh bawinu te ka nei hlawm a, tichuan i mit ka tlun theih nan ka Lalpa hrilh turin mi ka rawn tir a ni, a ti, tiin an ni chu thu a pe a. Tin, Zualko te chu Jakopa hnenah an lo kir leh a, I u Esava hnen kan va thleng a, tin mi zali rawn hruaiin hmuak tur che in a lo kal nghe nghe asin, tiin an sawi a. Chuti chuan Jakopa chuan a hlau em em a, a mang ang ta a. Tichuan a hnena mi awm te, beram rual te, bawng rual te, sanghawng sei te chu Paul hniah a siam a. Esava chu Paul pakhat hnenah a lo kal a, a thah chuan, Paul pakhat la awm chu an tlan bo thei ang a ti a. Tin, Jakopa vek chuan, Aw ka pu Abrahama Pathian, ka pa Isaka Pathian. Aw lalpa, i ram lamah leh i leichin te hnenah haw leh tawh rawh, tichuan ka ti tha ang che, mi titu. I chhiahhlawh chunga khawngaih ina zawng zawng i lantir zingah te hian a te nau ber pawh hmu tlak ka ni lo ve. He Jordan lui hi ka tiang nen chauh ka kan a, tunah zawng pawl hnih zet ka lo nih tak hi. Khawngaih takin ka u kut ata, i sava kut ata ngei chu mi chhan him ang che. Nunau chawpa mi rawn thlah thah ka hlau si a, nangin. Ka ti tha ngei ngei ang che a, i thlah te chu tui finriat a ṭiau vai vut chhiar sen loh khawp hial a, a tam angin ka siam nge i ti a, a ti a. Tin, chumi zan chuan chutah chuan a riak ta a. Tin, a neih zing ami Kelpuiza hnih leh Kelpa sawmhnih, Berampuiza hnih leh Berampa sawmhnih, Sanghawng sei sawr lai sawmthum an no te nen Bawngpui sawmli leh Bawngpa sawm, Sabengtung pui sawmhnih leh Sabengtung no sawm chu a a u Esa vatan lawmana a la hrang a, tin chungte chu pawl tin a hrang theuhin a chhiahhlawhte kutah kawl tir a, tin a chhiahhlawhte hnenah chuan ka hmaah kal kai ula pawl tin hi kar neih tir zel ula a ti a, tin a hmahruaitu hnenah chuan. Ka u Esava chuan a tawh chia, Tumi nge i nih khawiah a ngei kal dawn? I hma awmte hi tu ta nge? tia a zawh hun che chuan, I chhiah hlawh Jakob ata an ni. Ka pu Esau, i tan lawmana a thawn che a nih hi, ngai teh, amah pawh kan hnungah sawn a awm ti ang che, tiin thu a pe a. Tin, a dawttu leh a dawt lehtu leh ran rual khalhtu dang zawng zawng hnenah pawh, Esau va inhmuh hun chuan chutiang bawk chuan in sawi tur a ni. Tin ngaite i chhiahhlawh Jacob-a chu kan hnungah sawn a awm ti bawk ang che u tiin thu a pe theuh va. Lawmman ka hma a kal hianin a thin ka ti dam anga, chumi hnuah chuan a hmel ka hmu ang ti chuan mi lo lawm mahna a ti a ni. Chuti chuan Lawmman chu a hmaah chuan a kal kai ta a. Ani erawh chu chumi zan chuan a pawl zingah chuan a riak. ta a. Peniel hmunah Jakoban mi a buan. Tin zanah chuan a tho va, a nupuite pahnih leh a bawi nute pahnih leh a fa sawm leh pakhat te chu a hruai a. Jabok lui kaiah chuan a kai ta a. Tichuan anni chu a hruai a, lui chu a kai tir a. A neih zawng zawng pawh a kai tir bawk a. Tin, Jakoba chu amah chawvin a awm ta a. Tin, mi pakhatin a ni chu khaw fing chah thlengin a buan a buan a. Tin, a hneh lo tih a inhriatin a malpui ruk chuk tuah chuan a khawihsak a. Tichuan, a buan lai chuan Jakopa malpui ruh chuk tuah chu a lo pel sawl ta a. Tin, a ni chuan, Mi thlah rawh, khaw fing pawh a chah dawn tawh hi, a ti a. Tin, a ni chuan, Malmi sawm loh chuan ka thlah lo vang che, a ti a. Tin, a ni chuan a hnenah, I hming e nge ni? a ti a. Tin, a ni chuan, Jakopa, a ti a. Tin, a ni chuan, I hming chu Jakopa an ti tawh lo vang a, Israela an ti zawk tawh ang, Pathian leh mihring beia i hneh tawh si a, a ti a. Tin, Jakopa chuan a ni chu a zawt a, Khawngaih takin i hming mi hrilh rawh, a ti a. Tin, a ni chuan, Engvangin nge ni ka hming mi zawh? a ti a. Tin, chutah chuan ma la sawm ta a. Tin, Jakopa chuan chumi hmun hmingah chuan Peniel a vuah ta a, Pathian chu a hmai hma ngeiah ka hmu a. Ka nunna hi zuah a ni si, a ti a ni. Tin, Penuel a pelh lai chuan ni a lo chhuak a, amah chu a rawn chhun a. A malpui avang chuan a lo bai ta a. Chuvangin, tun thlengin Israela thlah te chuan malpui ruk chuk tuah a khel tha awm hian ei ngai lo. Jakopa malpui ruh chuk tuah chu a khel tha lai taka a khawih avangin, Pung sawmthum leh pathumna Jacob-a'n Esava a tawk ta. Tin, Jacob-a chu a han dak a, tin ngaite Esava chu a hnena mi zali te nen an lo kal a. Tichuan a fate chu Leai hnenah te, Rakili hnenah te, bawihnu pahnih hnenah te a sem thliah a. Tin, bawinute leh an fate chu a hmatawng berah a dah a. Leai leh a fate chu a dawtah a dah a. Rakili leh Joseph-a chu a hnung berah a dah a. Tin, amah chu an hmaah chuan a kal a, a u bula thlen hma chuan vawi sarih lei chiin chibai a buk a. Tin, Esava chu amah lawm turin a tlan a, a pawm a, a ir a chup tawh a, a fawp a, tin, an tap dun ta a. Tin, Esava chu a han dak a, hmeichhia te leh naupang te chu a hmu a, tichuan, I rawn hruai tisaw tu te nge ni? a ti a. Tin, ani chuan, Pathianin khawngaih taka i chhiah hlawh a pek naupang te an ni saw, a ti a. Chuti chuan bawihnu te chun mahni len fate nen chuan an lo kal hnai a, an kun a chibai an buk a. Tin leh ai pawh a fate nen chuan an lo kal hnai a, an kun a chibai an buk ve a. Tin chumi hnuah chuan Josepha leh Rakili chun lo kal hnai a, an kun a chibai an rawn buk bawk a. Tin Esava chuan Rengrual ka tawh zo zai te kha engti zia nge ni? a ti a. Tin a ni chuan, Ka lalpa, i mit ka tlun theih nan ka ti a ni, a ti a. Tin Esava chuan. Kei pawhin ka ngah e, ka nau, i neih zawng zawng chu i ta ni rawh se, a ti a. Tin, Jakopa chuan, Ni lo ve, i mit ka tlun chuan khawngaih takin ka lawm an pek che kha mi pawmsak rawh. Pathian hmel hmuh ang i ni hmel ka hmu a, ka chungah i lawm si a. Pathianin mi khawngaih avang leh ka ngah avang hian khawngaih takin ka thil rawn pek che kha pawm rawh, a ti a. Tichuan a thlem a thlem a, a pawm ta a. Tin, Esava chuan, Haw i kal ang, hma ka hruai sak ang che, a ti a. Tin, ani chuan a hnenah, Naupangte hi an la tet leh, beram rual leh bawng rual ka hnena awmte hi no hruai an ni, ka lalpa i hria e. Nikhat chauh pawh an khalh chak lutuk chuan ranrual zawng zawng hi an thim mai ang. Ka Lalpa khawngaih takin i chhiah loh hmaah hian ka la. Kei chuan chair tlangah ka Lalpa i hnen ka thlen hma loh chuan ka hma a ran kal hi an kal theih tawk ang zel leh naupangte kal theih tawk ang zelin zawi muangin ka rawn chhawm zel ange a ti a. Tin Esava chuan. Ka hnena awm mi thenkhat te hi ka hnut chhiah ta lang che chu a ti a, tin a ni chuan engah kher maw ka lalpa mit mi tlun tir mai rawh a ti a. Chutih chuan Esava chu chumi ni vek chuan Sertlang lam panin a kir leh ta a. Tin Jakopa chu Sukot hmunah chuan a kal a, ama tan in a sa a. A rante tan bukte a sa bawk a, chuvangin chumi hmun hming chu Sukot an ti ta a. Tin, Jakopa chu Padan-aram ram ata a lo kal chu thlamuang takin Sekem khua Kanaan rama awm chu a thleng a, Daikianga chuan a puanin chu a zar ta a. Tin, a puanin zarna hmun chu Sekema pa Hamora fate hnen atangin tangka zain a lei a. Chutah chuan Maicham a siam a, a hmingah chuan.